Монда балыклар да йөзә әле. знаменитый не инда храм буддийский, но ну, Крым был мой, потому что

Короче, ике пагода бар. Большой гус темпл и малый гус темпл. Алар бер-берсеннән где-то 2 километр тирәзәсе еракта. Вот. Миңа ханда барып җитер өчен 5 километрдан артык лучше метрога утырып барырга. Һа метрога утырып әле пересадка белән барырга кирәк. Кояш батканчы шул гус темплның зурысын күрергә, аннары кечесен күрергә. Аннары кайтырмын инде алла бирса. Ә монда йөриләр инде, как всегда, бөтенесе. Как всегда. Менә бу Темпл Лотос, мен дә булдым. Басы Ташмахал, мен дә булдым. Һәм мен моны карага барам. Интересно увидеть. Һәм метрдан чыктым. Шундый интересный урын. А меня пагода. О, он чик мотор. У нас тоже, кстати, интересное здание.

Менә хөрмәтле дуслар. Шундый мотор урын. Менә пагадага барабыз хәзер. Монда бик мотор пластиклар бөтен җирдә дә. Менә бу. По сути, магазиннар, отельләр, но посвящен бик мотор. Именно хар. Монда парк. Парк кырында бик посвящен, баскычлар бик интерес посвящен. Ну, центральный урам жабылган әле. Анда кереп булмый. Хәзер якынрак килеп карыйбыз. Мотор инде. Музыканы бик мотор иттереп, дом культуралар яхшы эшлиләр.

Менә бу пагадага барылны шундый мотор парк. Тик асыда кибетләр. Пагадага кереп булыр микән, кертәләр микән? Ну парк мотор менә бу. Агачка висюлькалар куйганнар мотор иттереп. Япканнар. Мәле, нигә яптыгыз аны? Әллә кайдан килдем шунда керергә дип. Дуслар, шундый хәл. Пагадага кереп булмый, потому что пагада до 17.30 гына эшли. Ә безнең хәзер сәгать уже 8 инде кичке. Кереп эләгеп булмый миңа бүген. Бикләп куйганнар аны шыттырдатып. Вот. Мына интересный видео шуңан үзе территория. Кич белән күрдем зато. Монда кырында кеше күп моның. Монда паркадагы интересный

Минем, минем бер сорау туа, простой. Менә мин тора торган җирдә меңләгән кеше бер туктаусыз йөри. Менә мин килдем 5 километр ераклыкка. Монда тоже бер туктаусыз кешеләр йөри. Алар өйдә вообще утырмыйлар, что ли? Бер туктаусыз кеше монда. Вообще. Болар йөриләр дә йөриләр. Картлар да, яшьләр дә, бөтенесе йөри дә йөри. Вообще утырмыйлар бу кайда. 80 яшьләрдә бизнес корып итәләр. Бөтенесе чаба. Сәлам, сәлам. Сәлам, сәлам. Eri бабай. Җөйләр бында бөтен төрле кешеләре бар. Түбәтәйлесе дә, сакаллысы да, яулыклысы да. Беркем дә котырмый, ахырмый. Тәртипле генә бөтенесе җай итеп җөйләр. Культурно яшиләр, матур яшиләр, рәхәт яшиләр самый главный. Безнең кебек ярамый, интегеп түгел. Дөрес яшиләр, дөрес яшәргә кирәк. Әлен сәләүләп чыгарып түгел. Рәхәтләнеп яшәргә кирәк. Йөрдем, йөрдем я бу балаганда. Фотога төшеп алдым әле профессиональный фотографлар белән. Вот. Кайтырга э, булдым. Җитте. Мин просто арадым. Уже минем 23 мең адым. Әле миңа кайтырга да кайтырга. Күпме кайтыргадыр әле. Вот погоданы күрдек. Кереп булмады, конечно. Иртәгә планнар бар тауга менеп карага, но тау 120 километр моннан, янда билет кына 200 юань тора, бик кыйммәт билет. Уйлап бетеребез. Тауларга бармасам, белән зәүләп чыгарымын. Может, монда килермен. Иртәгә понедельник. Вторник миңа уже объектлар тирәсенә китергә дә кирәк юлга чыгып. Поездга билет алырга кирәк әле еще. Мин килеп җиттем, нигә Жан-Кло станциясенә? Менә теге Зөрлет башня. Төрле бик матур күренә. Отлично күренә. Йөреп алдым, бик күп фотолар төшердем. Хәзер үземнең башняга кайтыйм инде. Кама кайтып җитә алмыйм инде. Сәгать 10 чарты, ә мин кама кайтып җитә алмыйм. Булсаса да хәбирә кирәк. Анда кешеләргә хәлләргә ярамый. Чыктым. Астан метродан барам хәзер. Шундый матур урыннар. Кешегә карап торганда бик рәхәт. Тегендә дә халык, монда да халык. Каян шундый халык килеп чыга?

Мотор да инде монда. Сиянь вообще шикарный город. Белмим, конечно. Калган шәһәрләр тагы да матур. Менә монда абзыйң ята. Алла ярдәм бирсен. Пока аксада каберлек акча бетте. Күп бирелде бүген байлар.

Артык бәяләре шактый. Прям настроение төшерә. Любой бер Россияда можно купить дешевле. Айтып җитә алмыйм. Гулять так гулять дидем дә ген. Кердем тагын бер кафега, дамплинг дигән әйберләрне ашап карыйк әле. Ясәсәң инде үземә тыям да тыям әзрәк ашап та алырга кирәк. Шундый матур кафе. Түбәдә яулыклы апалар, абыйлар шөгереп җөйләр әзерләп. Менә кафеларның тарихы да бар монда карасаң. Мәчетләр, ачылышында катнашканнар. Мәчетләре бар монда картинкалары. Шундый хәл, тегенеп пешерәләр, әзерлиләр. Гел үзеңә тиеп яшәп кенә булмый. Да, хәзер рәхәтләнеп ашарбыз, соңрак эконом иттербез әле. Ике ярым ел буе җыйган акча тотылырга тиеш инде. Он китерде. Все яхшы. What is it? Местный мантышка. Бер тула. Наконец кеше бетә башлады, бугай кими башлады, бикләнә башладылар. Но мин ашап чыктым, теге мантыйга ашаган. Нәрсә әйтергә була? Миңа аша бетмәде. Кичә пилмән ашаган инде аларның. Ул пилмәннәр итә больше шады. Дамплинг дигән әйберләре бик күңелгә ятып бетмәде.

Тым хостелга. Аягым үзем төшмәсен инде бу көннәрдә минем. 28500 адым, 23 километр. Көн саен 20-шәр, 20-шәр, 23-шәр, 25-шәр километр жүрү җүнләй бер түгелдер инде. Әзрәк җавап итәргә дә кирәк. Бүген разгрузочный көн минем. Күп йөрдем бу көннәрдә, әкәмәт. Бүген дә йөрермен инде, просто әзрәк йөрермен. Хәзер бәләкәй рюкзак алырга кирәк. Калдырган мен үзем рюкзакны Татарстанда. Алас калган. Так, менә иртә. Бүген понедельник. Менә күрә аласыз. Понедельник кеше булмастыр дип уйлаган идем. Ага. Шыгырым. Сәгать 11. 12 ярты. Э, не алдым, сумка алдым менә. кирәк иде инде. Хәзер киттем погода карарга. Кичә кич белән большая погода гуси караган идем. Хәзер малая погоданы барып карыйм. Күреп китмәкче идем. Ничек булыр? Җәю барып килермен, наверное. Хәзер җәюдә җөреп алырга кирәк. Банан алдым әле. И относительно центрда. Главный теге туристический зонадан киттем, ха туристлар җирендә бик түгел. Хотя монда тоже туристлар булгалый. 4 юань. Безнеңчә 48 сум 3 банан здоровый, матур бананнар. Вот шундый хәлләр. Барам дальше. Бүген разгрузочный көн, бүген яшим фруктаж. Итый дурьян сатыла тегендә. утыра. Самый вонючий фрукт на земле дип әйтәләр. Инде бәясе от башы кебек аның. Полный бер дурьян где-то 100 юань тора. Кыйммәт инде. Ну, бөтен сәйтәләр кабып карарга кирәк. Мин Малайзиядә яшәдем, Вьетнамда яшәдем, кабып карамадым. Хотя бы монда Кытайда кабып карыйм инде дурьянны. Тәмле дип сөйлиләр. Воняет, ну тәмле ди. Кабып карарбыз хәзер.

Ә ярты төш. Исе дә мимәр борын сыңган, шуңа мин бик исне сизмим. Борын нормаль эш итән кешегә бу ис шамас хәзер. На вкус крем. И темле. Советую, тәмле чыннан тәмле. Не воспоришь. Необычный вкус. Фруктлардан мондый тәмне сизгән юк әле. Ну, исе. Ох. Оказывается, дөньяда иң зур исән калган шәһәрне каплап тора торган стенаның берсе дөньяда. Менә ул. Бу элек ни булган инде? Э, Сияньнең шушы эчке өлешен каплап торган стена, оказывается, әллә 20 ничә километрга сузылган шунда весь по квадрату городны әйләндереп алган икән бу стена. Ә монда мин теге кичә йөргән ниләр урыннар. Хәтта мин тегендәре кердем, монда йөрмәдем. Суматур итеп каскад белән төшә. Вот. Стенага менү тоже кызык по своему, но 55 юань тора. И стенага менеп, бөтен стена буйлап 55 юань буен түләп йөреп чыгарга була по кругу. Но это очень много, 20 километр только стена буйлап кына җөрергә тоже бик кызыктырмый. Артык кызыгып тормыйм. Хотя стена бик кызык. Өстә де велосипедлар бирәләр, янсы тоже 20 юань. Велосипедка утырып по кругу йөреп чыгарга була. Белмим, электр самокат бирсәләр дә гын ризалашмас идем, что-то 20 километр чаптырып йөрергә. Но анда бар ди мотор-мотор башнялары, аларны күрергә тырышырмын. Пока барам малый гусиный погодага. Кешеләр велосипедта йөриләр, аларның аерым юллары. Мотороллерлар белән машиналар аерым йөри. Сорар дип курыккан идем, сорамадылар, Аллага шөкер. Паспортны сорадылар, а паспорт гостиницада калды. Фотография белән ризалаштым. Вот шушындый ход. Кереп барабыз инде шундый матур агачлар. Вот. Мне картинка тоже ЮНЕСКО да здание. Менә без монда кердек. Храмовый комплекс инде бу. Так, уже без бөтенесен дә. Ни матур монда менә үләннәр ничек утыртылган карагыз. Бездә үсетелгән чирәмне шайтырып утыртканнар. Пока кырмыйлар әле. Басып алсын дип. Монда җыйсың, кошлар сайрый, матур. Бигрәк матур сайрый монда.

Реставрация барамы? Шеше. Ну, шай мотор бер икене парковый зона булып калган инде бу. Менә бу яктан.

Кешеләр җол итәләр, йөриләр. Менә карыйк монда комплекс битәл тагын зданиеләр бар бугай. Нәрсәләр бар икән күреп китик. Бу өлеше тоже бик матур, монда парк шикарный. Бу агачлар белмим, бер 150-200 елдыр. Зур матур агачлар. Тагын бар, менә бу тоже интересный башенка.

Кытайның эченнән йөриләр. Түлиләр. Кагалар. Бик матур карап тордым. Колакның тавышын дер успокаивающий. Монда кырыйда тагын бер парк бар. Шунда чыгып карыйк әле хәзер. Нәрсә булыр микән? Ә бу ишектән. Күп агачларның шундый ниләре бар. Подставкалар күбесендә иске агачлар бирәт. Чук китмәсен дип эләктереп куйганнар. Абзыйны чаптырып бирик. Мин калып Сиянның музеена килеп эләктем. Музейда йөрим инде. Кара, стаканнар, сөякләр, тегеләй булар. Әтәй үлмәде. Бетсә. Төпле берләр бар инде. Үзен чыгасың монда шундый парк. Интересный. Күле дә бар. Күпер дә бар. Кимәсе дә бар аны. Утырга җир. Төр-төр балыкла йөзеп йөриләр. Бер 10 минут просто утырдым тынычлыкта карап. Рәхәт икән балыкларны карау. Успокаивает ниндидер. Инстинкт охотника кабыны. Үзләрең үзе алмыйча карап утырасың. Кешеләр монда җылы итәләр, мин хәзер күпердән җөреп карыйм. Бик матур күренә. Тегенә инде статуя. Апаң атта йөриме, абзыеңмы? Шуны бик матур ясаганнар, монда бер генә күпер түгел, тагын бер күпер бар икән. Бүген погода да әзрәк, җилле рәхәт теге. Кузу булгач, Җил суыта. Рәхәт иттереп балыклар йөзеп җөрибез, балыклар күп монда. Менә берәү дә берәү йөзеп йөри. Пагода матур иттереп тора.

Тып-тыныч, чиста, карап торалар бөтен нәрсәне дә. Вот. Кем килеп күрергә теләсә, обязательно килегез. Туристлар күп монда, конечно. Әнә киләләр дә киләләр, без остановка киләләр монда кешеләр. Дубары общий обстановканы бозмый. Мотор аккуратно. Особенно әнә теге яклар ошады, анда кереп Кошлар нык матур сайрый инде. Кошлар тыңларга барсаң да була. Ну, кеше күп. При том, что бүгін понедельник әле. Сәгать Сәгать уже 3 тула скоро. Кеше күп барыбыз. Алта кадәр генә эшләй, җитешә кирәк. Һәм я зур погодага бара кирәк. Ансы тоже алта кадәр генә.

Кертерләр микән, юк микән паспорт булмагач. Монда халык дигән кебек түгел инде уже. Понедельник. Получается, суббот воскресенье бик каты йөрделәр болар. Ну бары килгәннәр кешеләр бар. Фатур билеп бирделәр. 10 юань тора. Даже картасы да бар. Хәзер кереп китәбез инде. Короче, монда пенсионерлар нидән британецлар мөниләрме? Йөриләр инде алар. Бик каты йөрергә яраталар. Британский пенсионерлар. А менә пагада. Бик чүрге рөхсәт бирмиләр. Вообще рөхсәт бирмиләр. Мин ялышкын эләктереп алдым әз генә. Вот, анда бер 20 ләп мужик ни инде догаларын укыйлар кытайча. Нинди кызыклы күрдем, бөтен халык кроссовкидан йөри. Түфли киюче почти юк. Мәйтәм ярар, монахлар хотя бы ни инде белән инде теге китайский тәпчки кигәннәр дә инде агачтан. Юк. Даже алар да төрле-төрле кроссовкилар кигән. Бөтен дөнья кроссовкидан йөри. Максимум шлепанцы кигергән булып менә шушындый то туристлар кия. Бөтен Кытай халкы 90 яшьлек әбиләрен дә, яшь туган балалар да Бөтенесе кроссовкидан җөри. Түфли киюче халык бик әз. Биларым җыелган монда. Тора. Билет алдым. Кебез. Ага. Менә без. Әбием карап тора. Так. Сөембикә манарасы.

Кытайский баскычлар. Watch your steps. Атлауны карап йөр дигән. Бер яктан менүчеләр, бер яктан төшүчеләр. Шуны мин карыйбыз инде. Беренче этажны мендек. Монда Будда тора. Борго бронз Мин династиясеннән.

Сиәндә унике миллион кеше тора. Бу Кытайның наоборот иң крупный шәһәрләренең берсе икән. Өченче этажга менеп җиттек. Муза менә

Гүж монда, мыж. Вообще үрсәт дигән. Маңгайын күреп йөр дигән. Уппа. Тапталып үләбез Кытайлар белән баскычта. Үзе бер кәмит. Теге яктан менәләр, бу яктан төшәләр. Үзенчә кызыклы. Килергә тоже стоит. Менеп карарга, нәрсә икән күрергә. Әле үзе площадкасы зур, йөреп алырга кояш батканча кадәр мин монда утырмакчы буламын. Парк мотор тоже. Төрле төрле әйберләр исә монда. Шундый зданиелар безнең җирдә дә.

Инде кызыл агач та бар. Бик матур үзе. Менә бамбуковый урман монда үсеп чыккан. Бәлки бамбукны сындырып кармак калып кайтырганбыз инде. Иң яхшы кармак бамбуктан иде. Миканы ятып тордым әле бер 15 минут. Артта. Иртәгә юлга чыгарга. Кайтып җолый тимәр мин. Тиз генә шабаган ем монда җиңелчә генә. Кайтып бер нормаль итеп ташаларга кирәк. Чыгарга да әзрәк аяклар да арганлыгы сизелә. Бүген уже 15 мең адым бар. Тагы кайтып җитәм, может җыела. Мин бүлмәмне калдырып киттем. Хостелда. Хәзер чәй эчәм дә китәм. Алла бирсә. Ашадым, эчтем, чыктым, юлга киттем. Сиян шәһәре нинди генә яхшы булса дагын, мин сине калдырам. Юлга һәм әкренләп кенә юл тотабыз Чэнду шәһәренә. Хәзер барырга кирәк ЖД вокзалга, алла берса, билет алып, скоростной поездда юлга чыгарга.

Шул Бянг-Бянгны ашап китим идем, чөнки калган шәһәрләрдә ул скоросевой юк иде. Мин монда күп төрле блюдалар ашадым. Күбесе бөтен Кытай буйлап бар, менә ул Бянг-Бянг, скоросевой, башка шәһәрләрдә булмас диделәр. Может булыр, может булмас. Ярар, бара бит ашарга кирәк мин хәр. 4-5 сәгать юлда булырга, шуңа тамак тук булырга тиеш. Бабаң әзерләнеп йөри, җыештыра, һәм ашап кешеләрдән калганнарын җыештырып йөри. Менә пешерәләр. Быякны китерделәр. Мин бу таяклар белән хакатайда бер атна торам, так и ашарга өйрәнә алмадым. Хаман кашык белән ашыйм. Так, монда ит, токмач, ниндидер кыздырылган сыр и соус шулпа белән. Ага, есть. Мин бу ашны зур-зур токмачлар, бик әс ит салганнар.

Күреп тормадым мин аны. Матур, матур инде. Стена буйлап жүгереп жүрүсе килми. Акча тора итеп. Ә бусы инде безнең тикетны ала торган урын. Монда өч вокзал икән городта. Миңа северный вокзал кирәк икән. Мин уйлаган идем южный, потому что Чиндус юга, но поезд оказывается китә икән с севера. Вот, башыны, стенаны күреп калам соңгы мәртәбә. Хәзер китәм, опять метрога утырып. Метро белән саубулашкан, юк, саубулашып булмады, китерергә кирәк икән опять. Хәзер барырга кирәк. 15 ми, 17 ми станция. Городның икенче ягына 16 километр. Опять метрода. Метро җибәрми мин хаман. Яра, дөнҗә үтмәсә, барып кайтырмыз. Янның метросы мин ярата походу. Җибәрергә теләми. Вот, в итоге хәзер тагын бер 20 минутка ким дигәндә барырга миңа туры киләчәк. 15-16 километр күрсәтә. Икенче мәртәбә сау булашам уже не белән. Россия метросы белән. Гомердә беренче мәртәбә барам скоростной поездда. 14.01-дә минем хәзер вакыт әле бар. Хәзер хава сулап алырмын, прогулка ясап алырмын. 285 юань, 3100 сум. 3200 даже. Менә күреп кайтабыз инде хәзер. Нинди була скоростной поезд? Северный вокзалы. Ганский вокзал железнодорожный күргән җугыямыйм. Карагыз моны. Ахыры чиге күренми. Или бесконечный. Огроменнейший. Барабыз чиратны үттек, паспортный контроль үттек. Менә скоростной поездларның не станциясе. Шулай икенче этажда ней регистрация итәләр, ә монда утырып китәләр икән. Менә шунда һәр җыел китәбез поездга утырып. Бер поезд килә инде анда. Һәрберсенең вагон номер бар. 15 нче вагон, 16 нчы А урын. Менә монда барып эзләп табарга кирәк. Менә 14 нче вагон. 15 нче вагон. Миндә второй класс, то есть инде самый простой. А дальше бара первый класс. Алар крутой, анда билет на 1000 тәңкәгә кыйммәтрәк 100 юаньга. Так, менә 15. Шунда минем не киләчәк инде. Скоростный поездлар килә. Все, сиен белән саубулашабыз. Ксиан миңа бик шады. Ксиан. Безнең поезд килә. Килеп туктый хәзер. Ташкент киталмады, 15-нче вагон менә. Хәзер керәбез. Ябып барган ошин ишеге, вагон ишеге ачылды. Кешеләр килеп җиттеләр каяндыр. Без керәбез менә минем 1887 рейс, 5 вагон. Кешеләр чыгалар әле пока. Бу Сиянга керүчеләр. Хәзер мин керәм. Чындуга баручылар белән. Мин икенче вагон икән. Шундый карагыз, интересный. Монда кул юып була, туалет, туалет. Шундый вагоннар. Ну, яхшы инде, мотор күренә. 16А, тәрәз кырында мин как раз.

башлады бугай инде мына электростанциялар тора бөтен җирдә нинди бетми торган не булса инде бу сигай бөтен җирдә нәрсәләр үстерәләр буш җир юк

Бетте наконец. Тауларга кереп китәбез. Әле бер 25 минут барганбыздыр туннельдә. Редко редко чыккан идек. И опять туннель. Белмим, җылы туннельдә бара чыкмыш. Таулар астыннан барабыз, таулар астыннан барабыз. Бик күп шундый матур урыннарны үттек, но бик тиз китәбез. Шундый Нинди матурлар, таулар арасында шундый матур-матур елгалар ага иде. Ну, бер секундка, ике секундка гына күренеп китә. Менә инде ни, провинциальный китайнчик яши. Провинциальный дип монда ни шәһәр бар шунда инде уже. Сейчас инде монда белән торалар. Ике этажлары да бар, өч этажлары да бар.

Бер 50 минут барганбыздыр туларның туннельләр аша. Ана еще озын озын туннель кайын акчалар бар таңдай туннельле казырга аларның ужас. Так, вокзалны очып кына китәбез без. Тамадык. Менә рисовый поля монда. Бөтен җирдә кешеләр эшлиләр, рисовый полялар су тутыралар тагын. Шуны тегү үстерәләр. Кайбер җирдә каберләр күренгәли тоже. Кешеләр эшләп йөриләр. Инде калган шусын дисәм соң. Аккошлар, цаплилар бик күп. Зур аккошлар. Шулай торалар инде. Яхшы торалар начар түгел.

Әле инде мотор, мотор авылларга күреп китәбез. Моннан бер-ике секундка гына чыга да, аннары опять тоннель, тоннель. Ну, яшәп яталар шулай, матур җирләрдә. Китербез, хәл.

Температура дигән 21 градус. Шунда центрда туктарбыз вокзалда. Хәлләр. Пока пригород кына әле. Керәбез генә.